Dema Îsa hîn bû ku Ferîsiyan bihîstiye, wî ji Yuhanna bêtir şagirt civandine û bi avê ima dike. Lê belê ne Îsa bi xwe, bi tenê şagirtên wî ima dikirin. Ew ji cihistanê derket û dîsa çû Celîlê. Di dema rêwîtiyê de diviya ku ew di Sameryayê re derbas bibe. Ew hat bajarekê Sameryayê ku navê wî Sûxar bû. Ev der nêzîkî wê zeviyê bû ku Aqûb dabû kurê xwe û siv. Bîra Aqûb li wê derê bû. Îsa wisa ji rêwîtiyê westayî li kêleka bîrê rûnişt. Wext nîvro bû. Jineke Samerî hat ku avê bikişîne, Îsa ji wê re got. Avê bide min ez vexwim. Şagirtên wî jî çûbûn bajêr ku tiştên xwarinê bikirin. Jinika Samerî jê re got. Çawa dibe ku tu ji min avê dixwazî? Tu cihû yî Û ez jî jinekê semerî me. Tu têkiliya cihûyan bi sameriyan re tune. Îsa bersîva wê da û got. Eger te bi dayîna xwe dê û yê ku ji te re dibêje avê bide min ez vexwim bizaniya, te yê jê bixwesta û wî yê ava jiyanê bida te. Jinikê jê re got. Ez xadim. Tiştekî tê ku tu pê avê bikişînî tune û bîr jî kûr e. Tê ava jiyanê ji ku derê bînî? Ma tu ji bavê me Yaqûb mezintir î? Ye ku ev bîr daye me. Wî bixwe, zarokên wî. û paz û dawarên wî av jê vexwarine. Îsa bersîv da û jê re got. Her kesê ku ji vê avê vexwe, wê dîsa tî bibe. Lê kî ji ava ku ez bidimê vexwe, tu caran tî nabe. Belê ew ava ku ez ê bidim wî, Wê di dilê wî de ji bo jiyana her heyî bibe kaniyeke ava ku diherike. Jinikê jê re got. Ez xadim. Vê avê bide min ku êdî ez tî nebim û neyêm ji vir avê nekişînim. Îsa lê vegirand û jê re got. Here gazî mêrê xwe bike û were vir. Jinikê bersîva wî da û got. Mêrê min tune ye. Îsa jê re got. Te rast got ku mêrê te tune ye. Çimkî pênc mêrên te hebûn û yê ku niha tu pê re yî ne mêrê te ye. Te ev rast got. Jinikê jê re got. Ez xwe dim. Ez dibînim ku tu pêxemberekî yî. Bav û kalên me li vî çiyayî perizîn. Lê hûn dibêjin cihê ku divê mirov lê biperize li Orşîlîmê ye. Îsa jê re got. Stiyê, ji min bawer bike, wext tê ku hûnê ne li vî çiyayî û ne jî li Orşelîmê biperizin Bav. Hûn diperizin wî yê ku hûn nas nakin. Lê em diperizin wî yê ku em nas dikin. Çimkî xilasî ji cuyan tê. Lê belê wext tê û niha ye. Yên ku bi rastî diperizin ew ê bi ruh û bi rastiyê biperizin bav. Çimkî yên ku bav li wan digere ew in ku bi wî awayî diperizin wî. Xwedê ruh e û yên ku diperizin wî divê bi ruh û bi rastiyê biperizin wî. Jinikê jê re got. Ez dizanim ku Mesîh yê ku jê re yê bijartî dibêjin, wê bê û gava ew bê ew ê her tiştî nîşanî me bide. Îsa jê re got. Ez ê ku bi te re dipeyivim, ez ew im. Li ser vê yekê şagirtên Îsa hatin. Ew gelek şaş man ku ew bi jinikê re dipeyive, lê kesî negot, Tu çi dixwazî? An çima tu bi wê re dipeyivî? Îcar jinkê cerê xwe hişt, çû bajêr û ji xelkê re got. Werin, wî mirovî bibînin yê ku hemû tiştên ku min berê kiribûn ji min re gotin. Gelo Mesîh ev e? Xelk ji bajêr derketin û ber bi Îsa ve dihatin. Di vê navê de şagirtên wî jê lava dikirin û digotin, Mamoste, tiştekî bixwe. Lê Îsa ji wan re got. Xwarineke min a ku hûn pê nizanin heye. Şagirdan ji hev dû pirsî. Gelo kesekî jê re xwarin aniye? Îsa ji wan re got. Xwarina min ew e ku ez daxwaza wî yê ku ez şandime bikim û karên wî pêk bînim. Ma hûn bi xwe nabêjin, Hê ji dema dirûnê re çar meh hene. Va ye ez ji we re dibêjim, çavên xwe hildin û li zeviyên ku zer bûne ji dirûtinê re amade ne, binêrin. Yê ku didirû. Heqê xwe distîne û ji bo jiyana her heyî ber dicivîne. Da hem ê ku diçîne û hem ê ku didirû bi hev re dilgeş bibin. Çimkî li vir peyva yek diçîne û yek didirû rast e. Min hûn şandin da ku hûn zeviya ku hûn di ber de nexebitîne bidirûn. Hinekên din di ber de xebitîn û hûn li ser xebata wan rûniştin. Gelek Sameriyên ku ji wî bajarî bûn li ser şahidiya jinikê ya ku digot, Hemû tiştên ku min berê kiribûn wî ji min re gotin. Bawerî bi Îsa anîn. Îcar dema ku Samerî hatin ba wî, jê lava kirin ku ew li ba wan bimîne. Ew jî du rojan li wê derê ma. Gelekên din jî li ser gotina wî bawerî anîn û wan ji jinikê re got. Êdî bawerkirina me ne li ser gotina te ye. Çimkî me bi xwe bihîst û em dizanin ku bi rastî jî Xilaskarê dinyayê ev e. Piştî van herdu rojan Îsa ji wir çû Celîlê. Îsa bi xwe bûbû şahid ku siyanete pêxemberekê li welatê wî tune ye. Îcar dema ku ew hat Celîlê, Celîl yan ji dil ew qebûl kir. Çimkî ew bi xwe jî li Orşelîmê beşdarî cejna derbasbûnê bûbûn û tiştên ku wî kiribûn dîtibû. Ew dîsa hat qenaya Celîlê. ku wî lê av kiribû şerab. Li wir karmendekî padişah hebû ku kurê wî li Kifirnahûmê nexweş bû. Dema wî bihîst ku Îsa ji Cuhustanê hatiye Celîlê, ew hat ba Îsa û jê lava kir ku kurê wî qenc bike, çimkî ew li ber mirinê bû. Îsa ji wî re got. Heta ku hûn nîşan û karên mezin nebînin, hûn qet bawer nakin. Karmendê padîşah jê re got. Ez berî, beriya ku kurkê bi bibrê xwe bigihîne ser. Îsa lê vegerand û got. Here, kurê te dijî. Mirov bi peyva ku Îsa jê re gotibû bawer kir û çû. Hê ew negihiştibû jêr, xulamên wî hatin pêşiya wî û jê re gotin, Kurê te dijî? Îcar wî ji xulamên xwe pirsî, Ka kurê wî di kîjan saetê de ber bi qençbûnê ve çûye? Wan jê re got. Doh piştî nîvro saet yekê de tayê ew berda. Hingê bavê kurik fêm kir ku. Tam di wê saetê de Îsa jê re gotibû, Kurê te dijî. Îcar wî û tevaya maliyên wî bawerî anî. Ev nîşana di duyan bû ku çaxê Îsa ji Cihustanê hatibû Celîlê çêkir.